Amaa yi bi yoli liɣiri ŋɔ maa ni n yɛli Naawuni yɛtɔɣa m mali niriba ka ti sa nyɛ alijanna bɛ bi yɛli ninzam ka ti tun taba. Social media maa bɛ zaŋ li mi zali ni ti chaɣi baŋsim neei ti dunianima ka ti fuhi tab di zuɣu ka di kana ti wum ni zaɣili mali baŋsim nyama din mali nambɔɣu yɛm mi jira. So n ku yaagi o noli yɛli o mi bela lala platform maa puuni di malila nambɔɣu subhanallah man yuuniba lari n kuri ma afa Naawuni zuɣu nyama Afa ni na al-ilmu la yutlabu dhatu, baŋsim din maŋ maŋ ka anfaani o, a yi zaŋli tum shɛli ka Naawuni ŋun yuunda. Gbaamiya yɛtɔɣa maa, M bɛ ya ni baŋsim bi viɛla, man m-bela ni said. A yɛn zaŋli tum shɛli, ma Shɛtɔɣu ni so bi paag o baŋsim, ka din ka o zaŋ tum. Di zuɣu baŋsim shɛli a ni mali maa, a yɛn zaŋli tum shɛli din ka Naawuni ŋun bɔra. Tɔ! Amaa afanim yɛli, Ni daadam yi bɔb baŋsim ŋɔ yɛla anahi zuɣu o ni kpe buɣim ni. Ŋun daa yi bo baŋsim yɛla dibani daa zuɣu ka a boli to a baŋa din dari chaŋ buɣim ni. Ŋun bo baŋsim maa ni o mali ŋmɛri o baŋ ni tab nangbankpeeni. Ŋun bo baŋsim maa ni o zaŋ ŋmɛri biɛhiya nangbankpeeni. Ŋun bo baŋsim maa ni o ŋmaligi niriba ninkpoo ka bɛ baŋ ni afa n-yo. Ŋun bo baŋsim maa liyuqala annahu aalim ni bɛ ni baŋ ni bɔŋɔ Naawuni so yɛlli n-nyɛ a maa. Lala niri maa, subhanallah, di malila nambɔɣu. Rasta n-daa nyɛ o, ka o wum n waazu lala halli nti pili li ka dolisi n-leei musulim maŋli, ka chaŋ ti kpe lala platform maa puuni. Di malila nambɔɣu, subhanallah. Afanim ha lan bala, musulinim kpalim be shɛm maa, baŋsim bɔri ti bɔri maa, Yaɣi ti mali li kuna, ya ka ti mali li kuna, ka Duuma Naawuni daba yiri ku chɛ binshɛɣukam ka sokam yɛn dolisira, bɔɣa ti turi tab li di pahi ti. Nya maa ku niŋ mistake bili ŋɔ ka so yɛn gbaali ŋun huuki dina. Ka niŋ mistake bili ŋɔ ka ŋun bɔŋɔ gbaali. Ka niŋ mistake bili ŋɔ ka ŋun bɔŋɔ gbaali. Hali bɔɣu ti mali tiri taba. Man yɛrila dimbɔŋɔ maa tiri sokam ka yaɣi shɛli. N Duuma Naawuni gulima niŋ ti yina ti yɛli Naawuni yɛtɔɣa ka niya nyɛla zaɣilinim ka yɛra Naawuni gulima dindali maa. Ka lala niri maa ŋun lee yɛli ti platform na kpɛm maa, Wayaafa ŋun ta lan dolsi ma ni ʒiya ŋɔ. Wallahi o waazu ka n wumda amaa n kpɛla yi platform ŋɔ maa ni domi o niŋ busy n yi call o n di bi nyari o ka m bɔri ni m beri ni m bɔhisi bee ti muɣisi ma. To dini n-nyɛ yɛtɔɣ shɛli ti kana ka ŋun ti lala baŋ lala nir maa advice ni o ni yɛli ŋɔ ka yɛli ŋɔ why not ka o ni yɛli ŋɔ ka yɛli ŋɔ ni o di dina n viɛli pam ni domi sokam bela di suɣu Ka o yɛn lala zuɣu kaman bɔri Afa Murtala waazu maa ka o suhu yiɣisi ka bɛ yihi o platform maa puuni. Pɔi bɛ yɛn yihi o ka o yɛl o yaa ni ka daa la tambali zaa ŋun bi nya Afa so o ni bɔri ni shee Afa Murtala be o. Subhaanallah! Bɛ maa ni a tambali zaa mani n ka bukaata mani m pa polol zuɣu lala mi shiri nya li amaa Naawuni mi n suhu ni wallahi m bɔrila dolsigu. M bɔrila dolsigu n ka WhatsApp n ka social media. A yi ti nyam binshɛɣu di puuni, niriba n-zan niŋ. Amaa mam maŋ maŋ ka di puuni, m mi bi suhiri Naawuni n-kpe di puuni, domin m bi bɔri ni n duri zuɣu ka m mini so ti tu taba. M bi bɔri ni n duri zuɣu n-yɛli yɛtɔɣa ka zaɣila yɛn ʒiri ka a ŋmaa. Amaa n ni yɛri shɛli ŋɔ din ŋuna, ŋun gbaai li zaŋ kpi yaɣ shɛli o mini o Duuma Naawuni domin a kan suhu ni.